muthikiriria ndukireke ngikunyite ogeni ah, thiini wa tabara ino itu twendete ya ndire itu wa mugikuyu ngwihaka wi thayu na nie ndikiri thayu nyene no agitumenyereire nae mukihoka nyene ni akumenyereire marĩtwa makwa ndikĩrĩ ndagĩcenjia mwangi wa mwĩrũre mũcera wa mbarĩ ya mwenda ndĩkĩmwĩraga rika ngĩrĩ mũhe thĩinĩ wa marika marĩa merĩ magĩathanaga ma ũkũũri wa thĩ niĩ ndĩ wa mwangi ngai ciarwo nĩ maina maina nĩwe awa ĩkĩa rĩa ndikĩaragia ndigakĩnjatanĩrio na maitũ na ndakĩrĩ ng'ũndũ Eh, na ndĩkĩmwĩraga niĩ ndĩ gĩthũmba niĩ ngai ciarĩrwo gatũra kanini na ti kanini mũno tondũ twĩkĩiganagĩra eh, kũrĩa rĩmuru kũrĩa kwa macani Ah, na ndĩgĩtĩaga nako tondũ nĩkuo ngũrĩire ngaciarĩrwo kũu ngagĩthomera kũu ngacoka ngakĩigana eh, nyongi ya kĩgimara nĩ ĩgĩthiaga gũgĩetha wariĩ ngagĩũka bũrũri-inĩ ũyũ wĩragwo atĩ ndũrĩ ngi Eh, nĩ kũngĩkorwo na andũ akwa ah, andũ rĩkĩmwĩra matigĩtaragwo ah, indo iria citaragwo nĩ mahiũ na nĩgetha mũndũ agakĩmenya mahiũ marĩa agĩtwarĩte kũrĩa akĩgũranĩte nĩ amu eh, ndũngĩkorwo ũkĩigĩte mũtumia nyũmba na ndũgĩtwarĩte kĩndũ kũrĩa nĩ amu ĩgĩtunywo mwana ndĩkĩmwĩraga nĩ ikagĩrio mũngo gucia njung'wa yaku kuhĩrĩria haboinĩ ĩno itũ na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya ũmũthĩ kahinda gatarĩ coho tũgĩcokereria na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na ndereti ya ũmũthĩ ndereti ya ũmũthĩ mũthikĩrĩria ĩrĩa ngũreheire nĩ ya kĩũria njũrĩtio nĩ andũ aingĩ mũno ah, makĩnjũria Baba nue haha hĩndĩ ĩrĩa andũ mathiĩ kũracia nĩ gũkoragwo na mũrorongo wa ngari nyingĩ cikĩrũmanĩrĩire cikĩhandĩte mathĩgĩ andũ magagĩkua soda marigũ makaigĩrĩrwo ng'ong'o akorwo hena njohi eh, ya mũratina ĩyo ĩkĩrĩ njega no rĩu hĩndĩ ĩrĩa andũ mathiaga magacemania harĩa magomano-inĩ hetagwo magomano Eh, kũrĩa andũ makĩragwo makĩandĩke mbũri wandĩke ibuku-inĩ mbũri atĩ tondũ ũcio nĩ mũrata waku ũrathiĩ kũracia na tondũ nĩ mũrata waku rĩ eh, no mwaka ũrute mbũri ĩmwe igĩrĩ nĩgetha akĩone kĩndũ gĩa gũtwara kũndũ kũrĩkũ eh, kũndũ kũrĩa kendi mwĩre ũgwati ũrĩa ũkoragwo wĩho we mũracia ũrathiĩ kũracia na mbũri cia mũrataguo eh, bata wa kũracia ũkoragwo we wathiĩ kũhoya kĩrathimo kwoguo angĩkorwo niĩ nĩ ndekĩra mbũri ciakwa hau ũguo nĩ kuga ona niĩ kĩrathimo kĩu nĩ ndaheo nĩ tondũ twakĩrathimanĩrio ũndũ ũmwe ũndũ ũrĩa ũngĩ ũgĩkoragwo haha rĩu nĩho mbũri ĩkuĩte tatha Eh, atĩ hĩndĩ niĩ ndaikia mbũri ciakwa hau kĩondo-inĩ we watwara kũrĩa ũmenye ona niĩ ndĩ waitari rĩa kũracia kwoguo nĩkĩo kaingĩ wonaga atĩ ona rĩngĩ mũgĩthiĩ handũ ona mũikaranĩtie rĩngĩ matatũ-inĩ kana mũikaranĩtie handũ gĩikaro-inĩ kwĩna kĩũngano ũrona mũtumia wa mũndũ agĩkũrora agakũrora na agakũrora rĩngĩ tondũ nĩaragucĩrĩrio nĩ mbũri iria wateithĩrĩrie mũrũme kũracia ũguo nĩ kuga atĩa nĩ kuga nginya we we wĩ entitled wĩna ũndũ ũgũkũgucĩrĩria ũkeyona rĩmwe mwĩna mũtumia ũcio wa mũthuri ũcio nĩ tondũ ũcio nĩguo ndĩmwĩraga hinya wa kũracia Eh, hĩndĩ ĩrĩa wekĩra mbũri ciaku harĩa kĩondo-inĩ na nĩatwara na eh, nĩ ũkaigua mũthenya ũmwe wa mĩthenya eitha mũtumia ũcio waku nĩagagĩũka gũkĩringaringa gwaku mũrango ũigue kukukuĩ ũkĩhingũra rĩ wona nĩ mũka wa mũratagua nĩkĩ tondũ no aragucĩrĩrio nĩ harĩa mbeca iria waikire harĩa kĩondo kana mbũri iria wamũnengeria agĩtwara kũrĩa rekei ndĩmwĩre andũ aitũ inyuĩ mũrathiĩ kũracia ndigano kaingĩ tabarä ä no ndimĩrehaga nä å ndå wa maå ndå marä a marehaga ndirå mä ciä-inä itå eh, makarehe ngåä makarehe mbara na må ico-inä rä makarehe ndigano ndigano ä roka nä tondå eh, mũtumia waku no aragucĩrĩrio na kũrĩa tondũ akĩraice- a- aracĩirio eh, mũtumia waku aracĩirio nĩ kĩng'ang'a koguo ũcio ti waku e wiki twara etha tũindo tũnini tũnini tiga kũheo indo nĩ mũingĩ tondũ mũingĩ rĩ ũgĩkorwo rĩu we entitled ũguo nĩ kuga mũracie ndamwĩrĩte mũthenya ũngĩ ndamwĩra mũracie mũtatĩra twara kĩrĩa ũrona tiga gũteng'era